Wolém ɖe te va da sia fifia. Le nyateƒea me ya novi wònye o. Ee, meto nu geɖe me. Ye wònye zãdoma, zãdoma dɔlɔe ƒe nya. Enye kɔba nya. Enye ŋusẽ ƒe nya. Ta eyi ke ne mía detɔwo wode dzesem be menye ame ko nye menye yewo tsã o. Etɔ me ŋkɔtawo tsã ta. Wodze eƒe mɔwodɔwo tso míaƒe mɔdonyawo dzi, kɔdzinyawo dzi, sukunyawo dzi, dɔnyawo dzi. Wode dzesi nu mawo elabe nu mawoe nye nu makɔ gblɔ na wo zi gbãtɔ. Ta wonya be mewɔ geɖe ta menye ame aɖe yi ke be mate ŋuti aƒo nu ɖe yewo ŋu. agahe nu nyui vɛ na yewo eye mawɔe be aŋlɔ dukɔ natsi ɖe edzi. Nye gbedodoɖa nye be kakaka egbã nawu nu kɔ woagblɔ be yeawu president to be nanye His Excellency John Dramani Mahama kple susu be nuyiwo ke ta ɖo nam koŋ. Ye nye míatɔ esime kple ƒometo ƒe mɔ nya ya kple míaƒe si defense nya ya. Ne nye wòle ɖe eŋu na mí kɔ, ke fia be míada ŋlɔ to nye be amea yewo tsã ebu yewo nuvava. Ne gblɔ suku nya kɔdzi nya kple wɔtɔ ye edzi si ke ma wɔm ye wòwɔnɛ hã ne Ghana tɔ katã. Gake nu yi edzi wɔwɔ na mí koŋua. Ye nye ema wo me tɔ si, ye eya na va ƒo ta ne nyui kple keta to nyuie kpa si kɔ. At least haba ɖe ya ne ga nye fisi haba ya o, wa de va haba ɖe eya ɖe na va na mi. Nyateƒe ma, me sia me nya be miaƒe economia egble. hafi míegbɔna. Ye nenema ke hã ame tsitsiwo ƒe ganya, ame yiwo ke ne wɔ dɔ eƒle sia so ɖe teƒewo kple bubuwoa, woƒe gawo le mía nu abe ame abe dukɔ ene. Gake mate ŋu agblɔ na wo be míaƒe e fɔma prezidɛt yi ke va ganye prezidɛt fia e alé woganya dzi kpɔ ge. Elabe egblɔ na mí be yeme ministawo tsa ge zã o. Nenema ke hã, alee wolɔ gagbogbo va kɔ ɖe presidency me o. Wòva nya agba anɔ dukɔ dzia? Yemewɔ ge nenema o. Ede dzesi be ame aɖewo Ghana guy aɖewo ko woɖo avɔ ɖe enu elɔe ta ye ga metrɔ ge agbe na mí. Ne gamewo trɔ gbɔ, meka ɖe edzi nɔ be eh, mía mía dada ƒe dzodoƒinɔnɔ ƒe nya eh, awɔ geɖe na mí. Ne wòku le dzia, dukplɔla ya le le dzidzi fia nana Akufo-Addo. Egblɔ be, ne ɖe menye be eh, Nublanuikpɔkpɔ na ame ta wònye ɔ, yi va va ga do gbe ne alo ya va kpo mía nɔviwo ke alo mía mɛwo tsi aɖe kpɔ o. Eyi ke fiafia be me sia me dina be ye hã fia ame yiwo ke wɔ vu na ya ye hã woawo yeawo nana nu. Ne ekpɔ míaƒe ɖoɖoa ta togbɔ be ta na ta le lo alo me sɔgbɔ fũu hã eya míekpɔ. Esɔ gbɔ ŋutɔ elabe etsã Namibiatɔwo kpɔ over 5000 votes gake fifia la kpɔ be wova le around two eh, wova le around 4000 eh, eɖewo kura ɖoɖi ne ma gɔ̃ hã eye míawo mía ta míegale almost 36000 kɔ yi ne ta ne ko sɔ ɖe nu le Ghana katã godogodo elabe menakɔ be edɔ ya míewɔ ne Party-a ene ƒe dziɖuɖua, ele be míakpɔ mía tɔ gome. Medze eme akaɖe edzi ne enya srɔ̃ vevietɔ míaƒe aŋlɔ ŋutɔ me to be, Akɔe ya míeda afia, menye wòanye be aŋɔ akɔ ku nye ge wɔla o. Ele be afɔtɔ adri kame na ame. Ne dzi míewo dzi ŋgotɔ adã ɖe kɔ o, ele be afɔtɔ dri kame nadze egɔme kple susu be enu nadze ŋudodo ɖa. nye ŋutɔ hã meɖe mɔ ɖe wo fũ o eye mate ŋu awɔ nye amegã nawo ƒe kpe ɖe zi ɖoɖoa nu. Gake nyɔnyrɔnrɔn dze adegbe ƒoƒo anye be míewɔ vɔ mía be míetu suku xɔ ɖe afii, míewɔ le ɖe afii ao. Eme hã wotu hame yiwo ke fi yiwo ke mo tse party alo. Gake nu yi ke ɖe vivi na mí abe amewo na ya ƒe nya gblɔm míele. Míaƒe sɔhewo ƒe dɔ dɔwɔwɔ ɖi amakpɔmakpɔ. Emawo nye nane yi ke megbagba dzem be matrɔ asi le enu ye esɔ e e. Srɔ̃ta kple míaƒe dokplɔla yi ke nye mekpɔ na be wòava eƒe vision aɖe o. Ta mate ŋu agblɔ be all in all la, mekra dzi be míeyi ge. Ye medzɔna dzi dzi tso mía nyadzɔdzɔ nyadzɔdzɔdɔwɔlawo hã si be míawo hã míele teƒeawo dem, kuxiwo le teƒeawo, míele wo kpɔm. Míaƒe sukuviwo ƒe nuwo ŋlɔ ekplɔ eŋlɔ nu dzi hã enye agba le suku geɖe eye wokɔ vɛ nyitsɔ ne míetsɔ fiafiae kpee. gakpo nu mɔ abi ɖe mekplɔ ɖeviwo nu evɔ ne wogblɔ ɖeka ƒe asi na wòa eɖi vɔvɔ ta nuwo katã mìakpɔ wo gbɔ ne mia viwo ƒe dzi na adze me ta magblɔ ko be yewo hã mìakpɔ asi ɖe nunye na afiwo ke eʋea ŋɔ ɖɔ mìɔ mìagblẽ mìanɔ trem na afiwo le be mìahe nya ɖe ŋunye le aɖo aɖɔ fɔfɔ ta nam la mìawɔe manye be mɔ dzi kokoko gake ne mie problem ye nye mɔ ŋu ye mie bo edua na si